X'tip ta' bniedem kien Ernst Reġin Onglot u xi tgħidli dwar il-karattru tiegħu? Ma tajjeb li ehm, niġbed l-attenzjoni li ehm, jiena il-memorja tiegħi ta' Erin huwa ta' tifel ta' tifel żgħir. Sfortunatament Erin ħalliena meta jien kont ħa nibda żgħożija tiegħi, jiġifieri dak li qed ħa nirrakkonta jien huwa dak li ra tifel ta' taħt l-għaxar snin, jiġifieri l-esperjenza tiegħi. Però il-fatt li dejjem u ħafna drabi kont niġri fid-dell ta' missieri, allura hemm ammont ta' memorja li nista' ngħid. Erin Kien persuna twil, jiġifieri bħala x'ismu, kien ġigant mhux biss fl-istudju tal-irsien Malti imma kien ġigant fil-persuna, jiġifieri xi ta' tifel tħares 'il fuq u tara dell kbir fuqek diġà qed tara, plus kellu l-istatura tiegħu li ma tinsiha qatt, jiġifieri l-qara, il-mod kif iħares dejjem, dejjem serju, jiġifieri kien sa fejn naf jien ma niftakrux jitħaq, jiġifieri imma dak li l-Ingliżi jgħidulu stern, a stern figure, jiġifieri serju, serju ħafna. Li li nista' ngħid kien persuna li kellu moħħ qawwi, meta qed ngħid moħħ qawwi jiġifieri jaf xi jrid, jaf xi jaf fejn irid jasal u bla dubju ta' xejn ma jħalli l-ebda wisa' fejn wieħed jista' jista' idawwar l-ħsibijiet tiegħu.
Maria Serracino Anclot jiddeskrivi lil missieru bħala bniedem t'attenzjoni u dettall. Il-karattru tiegħu kif inhu rifless f'xogħlu?
Il-disa' volumi huma fil-fatt xogħol ta' persuna li ma ngħidx huwa ddettaljat, huwa ffissat fid-dettall. Tajjeb li forsi ngħidu li Ernest Redlincourt ma kellu l-ebda preparazzjoni universitarja ta' lingwista, jiġifieri beda jiġbor il-kliem qisu qed jagħmel kollezzjoni ta' kliem, jiġifieri x'aktarx il-preparazzjoni tiegħu fiċ-ċe senitu jkun loġiku u d-dixxerniment tiegħu fid-dizzjunarju kien forsi b'dak il-mod. Allura meta u beda jipprepara l-miklem, ħadem b'mod metikoluż immens, però kien jaf eżatt x'qed jagħmel. Jiġifieri ma ħalla l-ebda lok għal dubju jew jew għal żball jew għal xi ħaġa li titħalla barra, forsi anki l-ftit argumenti li kien ikun hemm mal-Papa tiegħi kienet fuq l-eżattezza ta' kif għandu jidher il jew l-eżattezza tal-provi jew l-eżattezza ta' kif għandu jidher il-format finali tal-mikle. Infatti d-dettall jidher fil-mikle, il-mod kif inhu magħmul jidher id-dettall. Il-mod kif jiddeskrivi l-kelma ma jħallikx dubju, kważi dubju ta' xejn. Iva vera.
Infatti. Dak il-inkarattru tiegħu, eh, ġifieri. Dak hu, dak hu Erin, ġifieri. Infatti kont se saqsi kux din l-abbiltà għenet fid-dizzjonarju tiegħu imma. Żgur. Żgur.
Żgur, żgur, bla dubju ġifieri, bla dubju tinduna ġifieri il-miklem mhux biss huwa dizzjonarju, imma dizzjonarju seminali, ġifieri dizzjonarju li jagħmellek pedament iżjed milli u tinduna l-pedament huwa sod u sod ħafna. Issa nimxu għal Miklem. Għalfejn taħseb li l-Miklem mexa daqshekk?
Mela, il-Miklem kien naħseb l-ewwel dizzjonarju professjonali, namela between verses għax Erin ma kienx kif mill-professjoni tiegħu ewlenija ma kienx lingwista, bħalma kien Aquilina per eżempju. Però kien l-ewwel dizzjonarju serju naħseb kbir ta' wara l-gwerra. Vera kien hemm ta' Don Karm, imma Don Karm ħareġ ftit qabel il-gwerra u kien jintuża bħala everyday use dictionary, jiġifieri jiena niftakar nistudja bil-dizzjonarju ta' Don Karm meta qed tagħmel Law u l-A Levels dak iż-żmien, tifhem, ma tistudjax il-Miklem, il-Miklem imur oltre minn dawk il-ħtiġijiet. Allura nimmaġina li parti kbira mis-suċċess tal-Miklem kienet il-fatt li huwa l-ewwel dizzjunarju kbir tal-Malti, meta qed ngħidu kbir għax verament kbir, apparti huwa Malti Malti l-ewwel darba li qed jidher dizzjunarju Malti Malti f'forma stampata, imma huwa wkoll monumentali, huwa xogħol monumentali. Naħseb ukoll għax huwa monolingwi u aħna. Il-monolingwiżmu ġifieri huwa Malti Malti. Eżatt, aħna qatt ma kellna qatt m'għandniex ieħor. Kien kien fi żmien, ġifieri qed nitkellmu s-sebgħinijiet ftit wara l-indipendenza ta' Malta fejn is-sens ta' nazzjonaliżmu kien qed jaħkem tajjeb ġifieri inti trid ukoll toħroġ dak li huwa Malti u fid-dizzjunarju ta' Erin hemmhekk qed toħroġ l-istorja ta' kull kelma, minn fejn ġejja l-kelma. Allura hija l-identità tagħna bħala Maltin, bħala l-lingwa li aħna nużaw biex nikkomunikaw biha ma' xulxin, minn fejn ġejja din lingwa, kemm hija tagħna u f'kemm tmur lura. Infatti l-mikli hemmhekk tfisser il-Malti għall-Maltin. Ekku, ekku. Tant hu hekk.
Cameron Serracino Nglott u anke Aquilina jagħtu l-ittri bl-Għarbi fid-dizzjonarju tagħhom. Mela, fl-intervista li saret fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tat-twaqqif tal-Klabb Kotba Maltin, smajt li Dionisu Saġus kellu sehem importanti fejn jidħlu l-ittri tal-Għarab, l-ittri Għarab. X'sehem kellu Dionisu Saġus fejn jidħol l-Għarbi? Mela,
ħa nibdew ħaġa, irridu mmorru f'era fejn il-kompjuter ma jeżistix, Il-komunikazzjoni bejn il-bnedmin barra minn Malta kienet ukoll diffiċli, teżisti biss b'ittri u ittri jdumu mhux ħażin, jiġifieri qed ngħidu li f'Malta forsi l-posta kienet iddum jumejn, imma meta qed tikkorrispondi ma' barra minn Malta qed titkellem fuq ġimagħtejn, tlieta jew iktar skont il-postijiet fejn imorru. Dijonisju Agius Huwa persuna interessanti ħafna. Sfortunatament illum m'għadux jgħix Malta, ġifieri jgħix l-Ingilterra, però huwa persuna li kien marbut b'mod dirett. Huwa studjuż tal-Għarbi u l-preparazzjoni tiegħu ħadha fin-naħat tal-Palestina, l-Iżrael. Hu kien qed jistudja hemmhekk. Meta Erin ried idaħħal l-Għarbi u anki hemm issib anki ftit Ebrajk iżjed issibu f'Erin ma ssibux f'Akwilina l-Ebrajk imbagħad. Illudi biex niftehmu. Bdew jinħolqu l-ewwel problemi. U bdew jinħolqu l-ewwel problemi għax ma kinux jeżistu fil-Malta ma kien hawn l-ebda stamperija. Tajjeb li ngħid ukoll Parentesi żgħira, l-miklem ġie stampat bis-sistema offset li kienet rivoluzzjonarja wkoll għal dak iż-żmien kienet fil-bidu fil-bidu tagħha. Però madankollu it-tipi tal-arbi fl-offset ma kinux ma kinux għadhom jeżistu u bdejna nħarsu lejn diversi modi. L-ewwel ħaġa li kienet konna ppruvajna kienet li jiġu miktuba l-ittri u mbagħad jittieħed ritratt u jitpoġġa. Imma imma jidher li ma kinitx se tirnexxi din din is-sistema u mbagħad ħarisna wkoll x'qed jiġri. Sakemm xi ħadd, jekk m'iniex sejjer żball Oliver Keane indika lil papà li kien hemm student żagħżugħ qed jistudja n-naħat ta' tal-Palestina u hu kien involut ukoll ma' ma' ma' University Press f'dawk in-naħat. u kien ġej lura Malta. Bil-kuntatti tiegħu rnexxielna nġibu t-tipi tal-għarbi. Apparti hekk minħabba wkoll il-preparazzjoni tiegħu fil-lingwa Għarbija seta' wkoll jordna dak li aħna kellna bżonn verament. F'dik l-intervista mbagħad isemmi xi żewġ aneddoti Dionisio, ġifieri li ħadd meta rċivejna t-tipi kulħadd jiftaħhom u jara dawn x'inhuma, ħasbuhom bullets. Imma insomma, dik hija storja, storja oħra li anċillari għad-dizzjonarju. Issa, kien hemm fuq smoħra tad-dizzjonarju, apparti l-istampar tal-ittri Għarab?
Kien hemm, ifhem, kien hemm l-isfidi, ġifieri semmejt li kien l-ewwel dizzjonarju li sar offset. jekk ma nister żball l-ewwel provi kienu saru bil-letterpress, imma mbagħad bdejna nindunaw li t-tip ta' xogħol li qed li qed isir ħa jkun diffiċli li jsir letterpress li huwa biċ-ċomb. Jiġifieri magni kbar jagħmlu ħafna ħsejjes u jagħmlu ħafna rwejjaħ jintnu, efhem, u min joperahom hemm ċans li jimrad, jiġifieri dan kienu kollha proċessi antiki ta' stampar f'Malta anki fid-dinja. Pero fil-proċess ta' preparazzjoni naħseb Erin kien kif kif qedna qabel, kien metikolus ħafna, jiġifieri kien kien meta meta ta l-manuskritt kien f'format kważi finali. Qatt ma kien hemm tibdil kbir jew esaġerat fil-provi, jiġifieri dak li tana kien il-massimu li seta' tana. Nifhem, jiġifieri kif kif kif għedna qabel, metikoluż, bniedem solidu, bniedem li jaf eżatt xi xi jrid u jaf jaf eżatt fejn irid jasal. Jiġifieri fil-produzzjoni tiegħu kienet kienet kważi solida, jiġifieri. Peress li din nitkellmu fuq Dionisu Saġus. Erin kien jaħdem waħdu jew kellu xi kollaboraturi li taw sehemhom fuq ukoll fuq il-mikle? Sa fejn naf jien, Erin kien jaħdem waħdu. Ma kellu l-ebda kollaboratur, jiġifieri ħlief ovvjament dawk li għandek għandu bżonn missieri fuq in-naħa teknika tal-istampar, Dionisio biex iġib it-tipi, biex iġib it-tipi mill-arbi, Però ovvjament kien kien ikellem u jirriċerka ħafna, però x-xogħol ta' kompilazzjoni ma kinitx mhix teamwork. Huwa xogħol ta' persuna waħda. Sa fejn naf jien u sa fejn twassal il-memorja tiegħi kien waħdu.
Istrina biex tiġbor dan kollu. Ekku.
Hemmhekk turi wkoll il-ġenju ta' persuna. li bil-Malti nsejħulu delettant, mhux qed ngħidha b'mod b'mod dispreġġjattiv, qed ngħid qed qed tistagħġeb fejn fejn seta' jwassal moħħ meta meta jgħid li jrid jagħmel xi ħaġa, moħħ li kellu kultura kbira, moħħ li kien ġenju sa sa sa ċertu punt, ġifieri kien jaqra ħafna, ġifieri ma ġiex mix-xejn id-dizzjonarju tiegħu, sewa? Ġifieri kellu preparazzjoni kbira għall-fatt ta' kultura. Però żgur lingwistikament ma kellu l-ebda preparazzjoni però ried jagħmlu, għamlu u naħseb il-fatt li għadu magħna sal-lum mill-miklem juri kemm ix-xogħol tiegħu ta' persuna waħdu kien tassew, tassew utli. U għadna nużaw, għadu utli. Eżatt, eżatt, eżatt. Għax mhux talli għadu magħna, għadna. Għadna nużaw, għadna nfittxuh u nużawh sal-lum tant li ftit ilu konna għamilna t-tieni edizzjoni tiegħu. Il-Miklem huwa magħmul minn għaxar volumi. Disa' volumi huma d-Dizzjonarju u l-għaxar volum huwa l-Addenda. Ekku. Issa, min ħareġ bl-idea li jkun hemm Addenda? Mela, il, wara ċerta żmien li kien ippubblikat l-ewwel, ġiet ippubblikata l-ewwel edizzjoni u għalqet bid-disa' volum, beda jinħass il-ħtieġa li l-Università bdiet anki ddaħħal aktar studenti biex jitgħallmu l-Malti. U hemmhekk beda jinħass, dawn bdew jitolbuna l-miklem. Tajjeb li ssibu fil-libreriji imma ħafna drabi min qed jistudja l-Malti jrid il-miklem f'idejh. U bdejna naraw x'nistgħu nagħmlu. Ovvjament dak iż-żmien kien hemm Mario t-tifel tiegħu għadu ħaj li kien il-persuna li miegħu ridna nkomplu nitkellmu u tkellimna miegħu. L-ewwel idea tagħna kienet li ssir edizzjoni ġdida. tal-edizzjoni aġġornata tal-Miklem. Però għal ħafna raġunijiet ehm, kienet se tkun impossibbli. L-ewwel raġuni kienet Miħaj Baba Sellerin. Ehm, meta tmiss xi ħaġa bħal xi ħaġa bħal Erin, ifhem, jew ikun Erin stess jew jew xi ħadd tal-livell tiegħu. Ovvjament ma stajna nsibu l-ħadd U s-soluzzjoni l-oħra kienet li allura nerġgħu nistampawh fl-interità tiegħu, jiġifieri hekk kif ħareġ fl-ewwel edizzjoni, però bi żieda ta' ta' addenda li fiha jidħlu kliem kliem u anki lista ta' ta' ta' ta' eruq. Infatti, jizat jgħati il-werreja tal-eruq. Il-werreja tal-eruq, eżat.
Għalli xinħass il-bżon li kunem addenda, specialment wara 13 sena li ħareġ il-tisa volum. Għax il-lingwa tevolvi, ġi bħal kull ħaġa oħra, ġifiri anki il- mux biss tevolvi imma anki tibda sib affarijiet li tħallew barra mhux b'negliġenza imma għax ma nstabux. U instabu wara, pereżempju, joħorġu dokumenti li qed bħalissa għadhom joħorġu sal-lum mill tal-Inkwiżizzjoni Maltija li jkun tat-tribunali u allura joħorġu kliem oħra li Erin ma kienx ma kienx jaf li qegħdin ġa dokumentati. Allura nħass li Għandha ssir addenda mingħajr ma, ma nidħlu fuq dak li għamel, fuq dak li għamel Erin. B'hekk issir żieda u Terin jibqa'. U Terin jibqa', jibqa' kif inhu. Ġifieri għandek il-korpus Telen, ta' Erin kollu qiegħed hemmhekk kif, kif għamlu hu, u l-addenda qed, qed, qed titfa' dawl fejn Erin ma rax. Kif inħadmet l-addenda? L-addenda nħadmet b'mod ngħid kważi kważi veloċi ħafna. Ġifieri, ovvjament jien ma kontx involut fil-parti ta' kompilazzjoni tagħha dik ma mhijiex il-kompetenza tiegħi. Però kienet inħadmet bil-word processing normali, ġifieri fuq computer, u l-impaġnar sar b'mod, b'mod li kważi jsir illum, ovvjament, bit-teknoloġija ta' dak iż-żmien. Tajjeb li forsi ngħid li, għedniha anki ftit, ftit qabel, li meta nħadem il-dizzjunarju la kien jeżisti kompjuter, la kien jeżisti internet, la kien jeżisti xejn, ir-riċerka li għamel Ellen kienet riċerka vera, on the ground, jiġifieri, Biex niftehmu. Meta nħaddmet l-addenda, id-dinja kienet diġà bdiet tinbidel. Kienet post-80s fejn għandek diġà ċerta tip ta' kompjuters li jistgħu jgħinuna, ċerta tip ta' software li jista' jgħinna, allura x-xogħol ta' editjar u stampar kien ħafna iktar friendly, ħalli ngħid hekk. Min ħa sehem fl-addenda u xi rwol kellhom? Bażikament fl-addenda kull ma għandek għandek il-Mario, it-tifel ta' ta' Rin Sereġin u Inglot, u mbagħad għandek il-qarrejja tal-provi li għamlu x-xogħol tagħhom. Iktar minn hekk, għal darba oħra ngħid sa fejn niftakar jien u sa fejn naf jien, ma kienx hemm. Jiġifieri l-addenda fejn il-dizzjunarju, il-miklem, kien ħa ħsiebu l-Papa la d-denda ħadt ħsiebha jiena, ġifieri, u r-ristampar tal-miklen. Ġifieri, hemmhekk il-memorja issa tkun iżjed, mhux ma ngħidx friska, imma iżjed tiegħi, jiġifieri, ħalli ngħid hekk. U Mario kien, ma ngħidx jaħdem waħdu, imma kien diġà għamel ħafna noti, ġifieri niftakar kellu, kellu, il-volumi tal-miklem tiegħu li kienu annotati u l-addenda hija l-annotazzjonijiet fuq il-noti li kellu hu fid-dizzjonarju.
Martius Reginum Grot jitkellem fuq l-iktar ħaġa oriġinali li għandha l-addenda, il-werrej tal-għeruq. Il-werrej tal-għeruq.
X'kien l-iskop li jingħata dan? Mela, Sfortunatament jien m'iniex forsi l-iktar persuna kompetenti li nagħti r-raġuni r-raġuni lingwistika għala sar. Però jekk għal darba oħra niftakar sew kienet li l-għerq huwa parti fondamentali tar-regoli tal-kitba tal-Malti. So, allura l-għerq jgħinek mhux biss biex tagħraf minn fejn ġejja l-kelma imma anki biex tikteb il-kliem tajbin, biex tagħmilhom fis-sekwenza kif suppost. Il-werrej tal-għeruq kien u l-iskop tiegħu għadu sal-lum biex propjament isibdlek l-oriġini tal-kelma minn fejn ġejja. Fid-daħla tal-addenda, Marius Reġino Anglott jitkellem fuq il-ħsieb li ssir reviżjoni tal-miklem fejn tidħol l-ortografija moderna. Issa, Inti għedt li għamiltu t-tieni edizzjoni. Ekku.
Issa, fuq xiex tibbaża t-tieni edizzjoni? It-tieni edizzjoni kienet l-istampar tal-miklem kif inhu. Biex issir reviżjoni naħseb iridu nistennew jerġa' jitwieled Eren Sericin Unglo ġdid, xi ħadd b'paċenzja kbira u b'għerf iktar infinit, ġifieri biex issir. M'għaliex li hija impossibbli, imma tkun impossibbli biex jagħmilha persuna waħda llum il-ġurnata, ġifieri jrid ikun hemm tim ta' persuni biex isiru u naħseb għall-iskop u għall-għanijiet li għalih inħoloq il-miklem kif inhu sal-ġurnata tal-lum għadu jservi. Għalkemm hemm il-bżonn li forsi ssir reviżjoni, il-bżonn mhuwiex daqshekk neċessarju daqs kemm hu pereżempju ta' Aquilina li huwa iktar an everyday use dictionary. Meta jsemmi dan, Maria Serežina Nglott l-aktar li jitkellem fuq l-ortografija moderna. Ekku.
Ekku. Jiġifieri tajjeb li ngħidu li l-ortografija fil-Miklem hija l-ortografija użata fis-sebgħinijiet. Ħlief l-addenda. L-addenda hija mbagħad dik tat-tmeninijiet. Eżatt.
U Erin jekk mhux sejra żball juża l-ortografija tal-Akkademja. Ekku.
Ekku. Li kien ferm ħafna fuqha. il-kontra ta' Aquilina li kien li kellu ideat ftit differenti, però mbagħad kien kien aċċetthom ukoll. Però minn naħa minn naħa l-oħra kif kif konna qed ngħidu r-reviżjoni għalkemm hija neċessarja mhijiex daqshekk bżonjuża għall-ħtiġijiet tal-lum. Hija il-miklem huwa Dizzjunarju fundamentali, però, għal-lingwista, għal dawk li jistudjaw il-Malti, għal dawk li jridu jaraw il-Malti minn fejn ġej u forsi jagħtu ħjiel fejn għad irid imur. X'diffikultajiet iltaqa' magħhom Erin Saracino, Glott, waqt li kien jgħad jagħmel il-miklem? Kif għedt, id-diffikultajiet huma d-diffikultajiet marbuta mat-teknoloġija eżistenti f'dak fiż-żminijiet li sar. Sew? Jiġifieri, kompjuter ma jeżistix, Internet ma jeżistix, komunikazzjonijie man-nies hija diffiċli ħafna. Jiġifieri, kif konna qed ngħidu, l-unika mezz ta' komunikazzjoni Weren kien jemmen biha ħafna kienet l-ittri, il-kitba. Sewa? Jiġifieri, jekk inti għandek bżonn xi ħaġa minbarra minn Malta trid tikteb u trid tistenna l-posta twassalha. fid-destinazzjoni, min ħa jirċiviha jaqra, jieħu ż-żmien biex jiġbor dik l-informazzjoni u jibgħatha lura, ġifieri qed nitkellmu fuq snin u snin twal. Min-naħa l-oħra jekk Erin kellu bżonn isaqsi lil xi ħadd hawn Malta dwar, jien naf, sema' xi terminu f'xi raħal, jipprova jċempel lil xi ħadd f'dak ir-raħal sakemm ukoll ma kienx imur ukoll. Jekk kienx imur u le jien ma nafx, però ħafna mir-riċerka ta' dak iż-żmien kienet kif kif għedt qabel on the ground, jiġifieri tmur int issaqsi, tmur fl-irħula u ssaqsi lin-nies, tħabbat bieb bieb, issib lix-xjuħ fuq l-għatba u tgħidilhom qatt semgħux b'dak it-terminu u forsi xi jfisser ukoll u minn hemmhekk tibda tibda r-riċerka tiegħu. Tajjeb li ngħid li kien hemm ukoll numru ta' studenti li jistudjaw Il-Malti li kienu anke ħerqana fi żmien, però kienu grupp żgħir ta' nies, jiġifieri li ħafna minnhom mbagħad saru dawk li aħna nafu, nafu huma l-kbar tal-ġenerazzjoni ta' wara, però l-iskop tagħhom ma kien kien biss biex jgħinu fl-istudju tal-Malti ma mhux jgħinu lill-Eren per se, mhux għax ma kinux jirrispettawh jiġifieri, imma kellhom ħsibijiet oħrajn. Forsi ħaġa li naħseb diġa kienet iddokumentata hija li il-miklem mingħajr il-miklem id-dizzjonarju ta' Aquilina ma kienx isir. U naħseb din hija ħaġa li tkun għandha għandha tkun ehm, dokumentata għalkemm kien hemm ċerta tip ta' reżistenza jew diffikultà bejn il-karattri ta' Rin u Aquilina, it-tnejn kienu jarfu il-moħħ ta' xulxin. u hemmhekk kienet toħroġ ir-rispett ir-rispett tagħhom ġifieri. U Aquilina ried li minħabba li kien jaf li Erin qed jagħmel id-dizzjonarju tiegħu, ma riedx joħroġ id-dizzjonarju tiegħu mhux b'rispett biss lejn lejn Erin imma wkoll biex id-dizzjonarju tiegħu jkun komplut. Eżatt, jinkludi dak kollu li. Jinkludi dak li wkoll ried jgħid Erin. b'mod ta' rispett ukoll lejn lejn xi ħadd li kien qed jagħraf li l-persuna l-oħra għandha x'tagħti u x'tagħti ħafna.